सब संतन के बलि बलिहारी अब हो दशरथ उखार के सारी अब हो दशरथ उखार के सारी प्रणाम चाचा प्रणाम प्रणाम देखा ने रे की बात छियै चाचा सत्संग भए रहल छै बड़का सत्संग भए रहल छै सत्संग ओकरे लिए चंदा मांगे ला एहि बेर नहि देबऽ चंदा तंदा किया उचा किया को ओइ बेर देलिया के मोबाइल में ऑर्केस्ट्रा देखा ला फिर तू मोबाइल में सत्संग देखा देबा तब तोरा उठै गेलै छले नै त अबरी मन नै छै भाई अबरी छै न बहुत बड़का बाबा के मंगा रहल छी नै नै तोरा मोबाइल में देखा छ ठीक गेलै छ हां तोरी नै देबा चा नै देबा अबरी छै न बहुत बड़का बाबा के मंगा रहल छी बहुत बड़का स्टेज ते बना देलिए नै हो एक बेर ठेक ला फिर ठेक लबा तब नै अबरी नै तो बना नै नै तोरा ठक छ कोन कहां था नै ठक ठक के अपन है चल चल नहीं देता ही चलो ना हम नहीं दबा जा नहीं देबो ना चल पाँचो टका दे देने नहीं दबा हो तोरा ठक ठक आ तो भरि दिना चलि आब जे भोरे ठकै ले भरि दिना हमर जतरा खराब भए गेल संतन के बलि बलिहारी अब हो दशरथ उखाड़ रखे सारी

हूँ। रास्ता में जाइ छै ने बकरिए छीन लेबै हमे सार बुढ़वा मरतै सार भोरे भोर नहि देलकै सत्संग के नाम पर हँ हँ चल एकटा बहनी ने भए गेलै तोरा आरके ताहि दुआरे कष्टा नहि करै लए नहि करै लए एकटा बहनी ने भए गेलै आ तू नहि रहबै मे हम कतऽ रहियै भारी लागै छै हमरा अरे पकड़ा ने

बैठा तोरा आर तऽ चाय आर नहि पिए छौ चाय आर नहि पीबह तोरा आर हम बोल की बात रे न पीतिए आ की बात रे बोलन बात की रे चाय तऽ नहिए पीबह ए कुमार ठल्ला देखाई ने रे की छियै कह मुँह से कह ने ठंडा कथी के सत्संग करा रहल छी एने आबह कतऽ जेबै एने आबऽ ने कतऽ जेबै एने आबऽ दिमाग खराब चल रे आगा। एने आबऽ हाँ कतऽ लए जाइ छहो ए तू बगल हुआ ने ई घर जे छै ई टूटले छै हमर घर एकटा ई भनसा करे वाला छियै एने आबऽ और देखा दै छियै आबऽ ई घर जे छै ई घर हाँ। ई घर देखै छियै कते जे बाँसे के खूटा खूटे बाबा हाँ। ई घर देख लियो अहाँके घर देखा दै छी रास्ता घर देखबै छै ने ई घर देखै छियै ई घर हाँ। ई घर देखै छियै टाटे पर बत्ती छै बत्ती पर टाट छै आबू खैराम से नहीं गिरबै अपना कहियो ई देखै छियै ई देवता पानिए में हमर भीजै छै कल देखियो बाड़िए में यौ चंदा ले लिख अहाँ ओकरा बांस तांस तकबै छी घर एक नै नै पहिले देखा दै छी तब कहब चंदे में त दिलचनमा जा रहलै है आबि गेल छै रे आबू आबू आबि गेल देखा नै बुझने आ त मारतो लाग छ बांस में लगा के ई देखै छी ए यौ अहाँ के हम गोर लागै छै बड़ा चंदा दियो ने चल जेबै आइ यौ चंदा तऽ देबे करब अस्थिर रहू ने। ई लेटरिन रूम देखै छी लेटरिन रूम एमे हम धारा फिरबै झाड़ा ने यो सुनियो पहिले हला किया करे छी ई प्रधाने मंत्री के देल छी एमे पैसा अपन एको टका खर्चा हम नहीं केलिए ये लेटरिन रूम में प्रधानमंत्री के हाँ तब

ई देखै छियै ई हाँ ई हर दू तीन टा बरद रहे आ एको टा बरद नहि रहले हरे राखै छियै संतोष करै छियै हर देखै छियै ने

हाँ की छी नहि नहि एकटा बात अहाँ कहू तऽ हम्म, हमर एक बीत के टांग में दू बीत के चप्पल रहै तऽ अहाँ कहलू रहै एको बेर ना आँय? घुमैत घुमैत हमर हर हर पेंट खसै छै हर हर करै छै अहाँके कहलू रहै नहि हौ, अहाँ हमरा तऽ ओ दिन अचा देली घर अगना देखबे लागलियै हम अहाँके घर देखिया लुर की ना अहाँके देखा देलू चंदे दे में ई सब होइ छै ना तो हमरा घर देखिए तखन घर तोड़ देखे लागली हमे तीनटा बरद रहे तीनटा बरद ताहिमे हरेटा बचलै बरद आर बिक गेलै सत्संग करे पर चंदा दियो सैत दलक एक हजार दलक कोई पच्चीस सौ दलक अहाँ कते हे ओकरा दए देबै? पाँचो हजार देलकै ओ हे पाँचो हजार दलकै ये पाँचो हे पाँच हजार दस हजार हमरा सुझै छै हजार आरो यौ बड़का सत्संग भए रहल छै अखिल भारती कथी अखिल भारती अकल ककरा मिलै छै ओतऽ जे जाइ छै ने ओकरा मिलै छै अकल। ओतऽ अहाँ सनक आदमी ढेरिक जाइ छै हँ अकल लै लए हँ ओ अकल होइ छै ओतऽ दियो दियो जे चोर धान या जे कहली सब दियो। अकल सत्संग अकल होइ छै अकल अकील भारती अकील भारती हाँ। हम कहली अकल मिलै छै ओहिठिन हँ तऽ अहाँ सनक आदमी जे तऽ मिल जेतै बढ़ियाँ से अच्छा अच्छा चंदा जे अहाँ आरके कहै छियै हँ हँ हँ एक बेर तऽ चंदा देलू तऽ मोबाइल मे अहाँ ऑर्केस्ट्रा देखा देलू देखा देलियै रहे ने अहाँ आर के आयल रहियै ने आ, हमरा आरके कहाँ एलियै रे अहाँ आर के आयल छै हमरा याद छै पूरा ना ना उ पछिला ना, साल उ दोसर टोल के छौड़ा सब रहे पछिला साल अहाँ आर के आयल रहियै हमरा पूरा पूरा छै हाल छै हमरा चिन्है नहि छियै अहाँ या ने एक रति नजर झल भेलै तऽ एक रति आँखि निरारि कऽ ताकऽ पड़ै छै अहाँके हम नहि चिन्है छियै देखियौ तऽ ई स्वेटर पिन्ह रिया देखी ना। जींस पिन्ह रिया चप्पल पिन्ह रिया लेडीज चप्पल पिन्ह रिया नहीं यार कता रंग बदलै छियै गिरगिट नहीं छड़ा मारे की आखति ने उजा बा- तोहरा आरा बथुआ उतना। साग सती ई तो तोरा रे उ सख्त सब रे हां बोलू त की काल खुना हथियाम चलाबे के लिए सब कुछ तीन तीन के तीनों भाई। काल्हि हथिया देलियै

एना करबह ने चंदा मोबाइल वाला पर नहीं है के कते देलकै बोलो ने बौआ देखाई ने रे अच्छा रो रो देखाबै छै मालिक के छियै मालिक मालिक सत्संग के मालिक चंपत लाल गेला तोरा है छै बोला चंपत लाल गेला नै छ चाचा हां हां वह छियै ओकरा हाँ। चिन्है छी हाँ, चिन्है छै वह छियै बड़का मालिक ई बीच में तत राखी कहां बज जाय हमरा त समझे न आबै है एकर बात के छोड़ू ने ई कतक निकल का अकील मिलै छै की कहां हाँ ओ चंपत लाल गेरा हाँ, ओ वएह छै मालिक मालिक। वएह हमरा सबके वएह भेजलकै यऽ। अच्छा ठीक छै आ बाबा कोन आबै छ बाबा हाँ बड़का बाबा आबै छै बड़का बाबा ए बाबा बड़का आबै छै बात तऽ बुझलियै आ मगर बाबा के नाम की छियै

संत बाबा आबै छै संत बाबा कते एलै कते गेलै ई दिलचना के नहि ठकियै ई संत बाबा के नाम यौ बाबो के नाम पर कलंक किया लगबै छियै ई अमरेशपुरी बाबा कोन बाबा छियै यौ सत्संग के नाम पर हम एक रति बैठलू आ ओ ओमपुरी बाबा जा जाओ सत्संग भए गेल अहाँ आरके सत्संग बाबा के ई ठकै वाला काम करै छै हे जा जा जाओ हमरा दुआर पर से भोर ये भोर मे माथा तोरा खराब के करा चलते देब। सना भाग जाओ जाओ जाओ जाओ जाओ ने अहाँ आरके बाबा कोन छियै नहि छियै जाओ जाओ जाओ

प्रणाम एक एगो सब्सक्राइब कए दियौ हँ प्रणाम करै छी अहाँ सबके साउथ मूवी जेना आबू ने एनाउ ने हँ ई भेल साउथ मूवी के गुंडा हँ। अबरी एकरा ओतय से बोला के अनलहुँ मुंबई से हँ कनी दे- मुंह खोलो ने हँ, देखियौ